Il-programm fejn ngħodd u fniżel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Fil-programm tal-lum, minbarra li se nitnebbħu minn żewġ kelmiet li għandhom l-għeruq tagħhom mill-Ingliż, se nieħdu spunt mill-kulur iswed. Infatti, l-ewwel kelma li se nitkellmu dwarha hija tibblakka, waqt li fit-tieni rokna tal-programm Se nitkellmu dwar l-etimoloġija tal-kelma tarmak. Dari, meta naħsbu li daħlet il-kelma blakka hawn Malta, il-klassi l-baxxa Maltija mhux dejjem kienet tilbes żarbun. Kont issib ħafna nies ħafjin jew forsi b'xi qorq f'saqajhom. Mhux l-istess jista' jingħad għal min kien mill-klassi l-għolja jew forsi jaħdem mal-militar, għax kont issibhom xi żarbun pulit f'saqajhom. Fl-ispazji pubbliċi Maltin, ngħidu aħna f'xi kantuniera jew f'xi triq popolari, spiss kont tara wkoll individwi li jsibu rokna biex jimsħulek, jippolixxjawlek jew jibblakkawlek iż-żarbun, bit-tama li jaqilgħu xi tqanċiċ żgħir għall-ġolbut. Illum f'Malta din id-drawwa tista' tgħid li nqatgħet għal kollox, imma qabel kienet realtà popolari ħafna. Interessanti wkoll li mill-verb ibblakka, il-Maltin ħarġu wkoll nomi bħal blakk u blakkatura. Ngħidu aħna il-blakk taż-żarbun. Jew għadek tisma' lil min jgħid li ż-żarbun għandu bżonn blakkatura tajba qabel jintlibes? Il-verb iblakka kompla jikber u jiżviluppa, għaliex illum tista' tibblakka saħansitra b'kuluri differenti u mhux bilfors bl-iswed. U la qed insemmu l-iswed. Dal-kulur lili jfakkarni f'bosta espressjonijiet idjomatiċi. Minbarra ż-żarbun, tista' ssewwed qalbek jekk tiltaqa' ma' xi ħadd li jġiblek qalbek ġunġliena jew tħossok imdejjaq wara li tisma' jew tara xi azzjonijiet koroh. Tista' ssewwed ukoll idek jew xi parti oħra tal-ġisem, jekk pereżempju tħalli tebgħa jew marka fuq il-ġilda jekk taqbad xi materjal li jħammeġ, ngħidu aħna xi faħma jew żejt tal-karozza. Anki t-te jaf isewwed il-mug jew il-kikra jekk ma tlaħlaħx il-qiegħ tagħhom sew. U xi ngħidu wkoll għal dak it-temp griż mimli s-sħab bl-assenza totali tax-xemx? F'dak il-każ, għadek tisma' lil min jgħid li s-swidija tat-temp jaf tqabbdu dwejjaq jew xi wġigħ ta' ras. Min-naħa l-oħra, jekk spiss tkun espost għal xemx taqli l-ankri, hemm ċans qawwi li tiswied biha. F'dak il-każ, Żgur li ġieli smajtu wkoll min jgħid li sar iswed faħma, iswed tuta jew iswed dlam. Il-kulur iswed għandu wkoll konnotazzjonijiet negattivi. Fil-letteratura, pereżempju, l-iswed huwa assoċjat ma' dwejjaq jew ma' affarijiet koroh. Il-marda tal-pesta, li ħakmet lil pajjiżna kemm-il darba, u anki ħafna pajjiżi fl-Ewropa, kienet magħrufa wkoll bħala l-mewt is-sewda. U xi ngħidu wkoll għal dak il-kumment spontanju li jingħad meta xi ħadd ikun se jitħalla barra jew nieqes minn xi ħaġa? Mela jien iswed? Jew mela jien sewda? tisma' spiss min jgħid. Tlaqna issa nisimgħu lil Lara Stagno tkellimna dwar il-kelma tiblakka. L-etimoloġija tal-kelma tiblakka ġejja mill-Ingliż blacken li llum sar qed tfisser speċifikament to polish, però marbuta ma' żraben. Din hi kelma aktar marbuta mad-dinja tal-militar, u x'aktarx li l-Maltin li kienu jaħdmu fil-militar fi żmien il-gwerra kienu jisimgħu din il-kelma u bilfors kellhom jitgħallmuha, għaliex ovvjament kienu jużawha fix-xogħol tagħhom ta' kuljum. Proprju fid-dizzjunarju ta' GB. Falzon li kien ippubblikat fl-1845, Fost l-eluf ta' kliem li nsibu fih, dan hu l-uniku verb li hu misluf mill-Ingliż. Dan jurina kemm sa 45 sena wara li l-Ingliżi tefgħu l-ankri hawnhekk f'Malta, il-Malti mitkellem ftit li xejn kien għadu minsus minn kliem ta' oriġini Ingliża, mhux bħalma naraw illum il-ġurnata li din li fil-Malti nsibu ħafna kliem ta' oriġini Ingliża. Din il-kelma maż-żmien ġarrbet twessigħ semantiku, jiġifieri għalkemm kienet tintuża f'kuntest speċifiku, illum il-ġirnata tintuża f'kuntesti differenti għaliex illum mhux bilfors tiblakka bil-kulur iswed għalkemm ġieha mill-kelma black fl-Ingliż, iżda tista' tiblakka bil-kannella wkoll pereżempju. Dan it-twessieħ semantiku narawh ukoll fil-kelma tbajjat, għaliex illum għalkemm il-kelma tbajjat ġejja mill-kulur abjad, tista' tbajjat b'kuluri differenti. Nistgħu ngħidu ħanbajdu il-ħajt bil-blu jew bl-aħdar, pereżempju. U intom ġieli blakkajtu iż-żarbun bil-kannella jew bajjattu xi ħajt bl-iswed? Fit-tieni parti tal-programm Se nsemmu wkoll xi ħaġa li minnha nfisha hija sewda u ġejja mid-dinja Ingliża. Dwayne Ellul, fir-rokna li jmiss, se jkellimna dwar il-kelma tarmak. Kelma kurjuża ħafna għax ġejja minn isem ta' persuna li amalgama ruħu ma' parti minn kelma oħra li teżisti fl-Ingliż. Jekk l-ewwel semmejna l-kunċett ta' twessiegħ semantiku, jiġifieri meta kelma b'tifsira speċifika bħal bajjat u blakka titwessa' għat-tifsira tagħha u tikseb tifsiriet oħrajn, issa nixtieq li nsemmu kunċett ieħor simili affaxxinanti fil-lingwi, imnebbaħ mill-kelma tarmak. Ġieli osservajtu li isem speċifiku ta' ditta partikolari jikseb tifsira differenti fil-lingwa u jispiċċa wkoll l-isem komuni ta' xi oġġett, Id-ditta Kenwood, imwaqqfa fl-1947 minn Kenneth Wood, hija famuża għal dawk l-għodod fil-kċina bħall-ktieli, toasters u l-famużi blenders. Madankollu, hawn Malta jekk issaqsi lin-nies x'inhi Kenwood, mhux se jmorrulek għan-nom proprju, jiġifieri għad-ditta, imma aktarx se jsemmu l-oġġett li bih iħawdu t-taħlita fih. L-istess destin għadda minnu l-famuż Griljoso, li jintuża ħafna hawn Malta. Id-destin tiegħu wkoll kellu eżitu simili għax id-ditta Griljoso issa saret sinonima ma' tip partikolari ta' convection oven. Jekk ir-raġel jew il-mara tad-dar isajjar kollox fil-Griljoso, hemmhekk, wisq probabbli, ikun irid jirreferi għan-nom komuni u mhux għall-isem proprju. Eżempju ieħor interessanti li nistgħu nsemmu huwa tal-kelma flitt. Id-ditta flitt, fost l-oħrajn, tipproduċi insettiċidi li tant kienu popolari hawn Malta, jekk trid toqtol xi wirdiena, brimba, nemusa jew xi insett ieħor li jdejjaq tant Maltin. It-tifsira l-aktar popolari ma' l-Maltin hija ta' dak l-isprej qawwi li jintuża biex joqtol lil dawn il-krejaturi. Irrelevanti hux ta' ditta oħra, bħal Piff Puff jew Bygone, xorta waħda tkun ġibt il-flitt. Saħansitra, ħriġna l-verb tifflittja minn isem id-ditta. L-ironija mbagħad hija meta wieħed jifflittja bil-bygone. Għal min forsi qed jiskanta li hawn Malta nagħmlu kollox kontra d-dinja għax loġikament affarijiet bħal dawn mhux suppost jagħmlu sens, F'lingwi oħra wkoll kellna riżultat simili. Id-ditta Thermos, pereżempju, wessgħet it-tifsira tagħha għax illum it-Thermos sar l-isem ġenerali ta' kull tip ta' vacuum flask. Dan ġara kemm fl-Ingliż, kemm fit-Taljan u anki fil-Franċiż. Interessanti imma li bħalma minn flitt ħriġna l-verb tiflittja, Minn termos ħriġna wkoll il-plural. Intom x'tużaw għall-plural ta' termos? Naf li ġieli jintuża l-plural sħiħ termosijiet jew termsijiet u saħansitra il-plural miksur triemes. Għax il-Maltin hekk magħmulin. Jieħdu kelma u jaddattawha huma għal kif jidrilhom. U xi ngħidu mbagħad għad-ditta Hoover, li saret tfisser kull tip ta' vacuum cleaner, irrispettivament ta' liema ditta hi? Bħalma minn flitt għamilna tiflittja, minn hoover ħriġna l-verb tiħħuvja. B'hekk, tista' tiħħuvja t-tapiti Jew tagħtihom daqqa bil-hoover. Tlaqna nisimgħu lil Dwayne Ellul ikellimna dwar l-etimoloġija tal-kelma tarmak u niltaqgħu ma' eżempji oħra fejn id-ditti saru nomi komuni. Din hija kelma pjuttost riċenti fil-Malti u bir-raġun għaliex dari, toroq, kienu mod ieħor. Kien hemm toroq, imma kienu differenti. Kien hemm xi toroq Fil-belt li kienu ċċangjati bil-biċċiet tal-lava jew bil-biċċ taż-żonqor bħal fit-Turġien, il-belt, l-Isla. Eh, imma fil-bqija tal-irħula kien hemm biss ġebel, trab, imbattam tant li fl-aqwa ħinijiet tax-xemx kien jiġi eh, kien jaddi tal-bexxiexa bettija kbira miġbuda minn karretun biex ibixxu allura allura jraqqat it-trab. Eh, ġifieri dari Żgur li ma kienx hawn tarmak fit-toroq, imma mbagħad lejn tmiem is-seklu satax bdew jinbnew it-toroq xi ftit jew wisq bil-mod kif nafuhom aħna llum, bis-sistema li jgħidulha tal-macadam. Din hija sistema li baqgħet tintuża f'Malta sal-ħamsinijiet. U ħoloqha ċertu Skoċċiż jismu John Loudon McAdam. li introduċa dan il-wiċċ ġdid tal-asfalt li baqa' msemmi għalih. Huwa magħmul minn biċċiet żgħar ta' żrarek tal-ġebel, anzi li fuqhom jingħata l-qatran, kisja ta' qatran jew żif dak il-likwidu iswed biex isaħħaħ u jippreserva l-wiċċ tat-triq. Bl-Ingliż jissejjaħ tar. Issa, minn dawn iż-żewġ kelmiet, mela, it-tar u l-mekedim dan eh, l-inġinier eh, Skoċċiż eh, fl-1903 inħoloq il-trademark ġdid ta' dan l-asfalt li jismu propju tarmak. Għandek il-biċċa ta' tar u biċċa mill-kunjom tal-McAdam, mela tar Mac, tarmak. U kif jiġri spiss, eh, għanna allura isem ta' ditta, isem propju ta' ditta, li beda jirreferi li sar nom komuni u kull tip ta' asfalt aħna l-Maltin l-lum il-ġurnata jidulu tarmak. Dan mhux xi fenomenu li ġara bil-kelma tarmak biss, imma għandek għadd ta' ditti oħra li saru li saru kliem komuni, naf insemmu bajro, insemmu cutix, insemmu tipex, lajlo u koll eh, skemil, flitt li kien, kien ditta u koll partikolari. Eh, Mela, din ġralha l-istess. Illum nużaw il-kelma tarmak biex nirreferu għal kull tip ta' asfalt. U mill-kelma tarmak allura aħna ma nħalluhiex waħedha bħala Maltin u xek ma nħallux in-nom biss. U ħriġna verb minna Partiċipju passiv tant li nistgħu ngħidu pereżempju qed jittarmakkjaw it-triq ta' warajna pereżempju jew allura mbagħad ngħidu t-triq ġiet ittarmakkjata.